אין די פריעריגע ווידיא האט מען גערעדט אז געלט ווען שפע קומט ווען א מענטש טוט זיין תפקיד ווען א מענטש שטייט אין א מיינדסעט פון א משפיע און ער שעירט מיט די וועלט און ער געבט זיינע מתנות דעמאלטס באקומט ער צוריק באקומט ער השפעות די אייבישטער שיקט אים זיינע השפעות און ווען א מענטש שטייט אין א פלאץ פון א נצרך און ער זארגט זיך וועגן געלט איז כביכול ער פרובירט צו טון די תפקיד פון די אייבישטער, ער זארגט זיך אויף א זאך וואס איז נישט זיין דאנגע בכלל, אבער פון אנדערע זייט יעדער ווייסט דארף א מענטש טון השתדלות, און אזוי שטייט אין תורה יברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה, אז דו וועסט טון וועט די אייבישטער שיקן זיינע ברכה, די שאלה איז וויפיל השתדלות דארף מען טון? וואס מיינט בכלל השתדלות? און וואס טוט אויף השתדלות, ווי ענדיגט זיך די השתדלות און ווי פאנגט זיך אן די אמונה און בטחון. איז איך וויל שעירן א א פערסענעל עקספיריענס פון מיין לעבן, ביז א דריי יאר צוריק בערך האב איך געארבעט אין א דזשאב, כ'האב געארבעט דארט משך פון א פופצן יאר, און איין טאג האט זיך די פלאץ פארמאכט און איך האב מיך געטראפן אן א דזשאב, און חוץ די עמאושענעל חלק די שוועריקייטן פון דעם פון זיך טרעפן נאך פופצן יאר טון א געוויסע זאך און זיין צוגעוואוינט צו א געוויסע סדר יום און א געוויסע אז די געלט קומט פון א געוויסע פלאץ און וויפיל ס'קומט חוץ דעם איז די עיקר שוועריקייט איז אז ס'נישטא קיין געלט אז מ'ארבעט נישט בדרך הטבע איז נישטא קיין געלט. איז איך האב מיך געטראפן זיצן אינדערהיים און זוכן פרנסה און די אייבישטער האט אזוי צוגעפירט אז די זאך וואס איז געווען די מערסטע עוועילעבל אויפן מינוט איז געווען דרייוון א סקול באס, איך האב געמאכט א CDL און איך האב אנגעפאנגען צו דרייוון א סקול באס, אזוי ווי יעדע דזשאב איז האט מעלות און חסרונות אבער ביי מיר איז דאס נישט געווען גענוג, צו קאווערן מיין עקספענסעס, און איך האב זיך געטראפן מיט א דעפיציט יעדע חודש, וואס טו איך דא? איז פארשטייט זיך אזוי ווי יעדע איד פרובירט זיך צו מחזק זיין אמונה און בטחון, איך ווייס איך טו מיין השתדלות, איך ארבעט פון צופרי ביז ביינאכט, און איך האב נישט קיין צייט איך קען נישט ארבעטן מער, איז וואס נאך קען איך טון? זוכן א צווייטע דזשאב, זוכן אהער זוכן אהין, קיצור נאך אלע אפשענס איז דאס איז געבליבן די אפשען און שוין, אבער. למעשה כסף מנלן. כ'האב נאך דורך גערעדט מיט א גוטע ידיד וואס ער איז א שטיקל רב, און כ'האב אים געפרעגט, האלטסטו אז איך טוה מיין השתדלות? בין איך יוצא מיין השתדלות? זאגט ער מיר, דעפענעטלי נאט, אויב די ארבעט בדרך הטבע קענסטו מאכן כך וכך, מען קען נישט מאכן מער פון דעם, און און די מאקסימום וואס דו קענסט מאכן איז נישט גענוג פאר דיין פרנסה, איז האסטו נישט יוצא געווען השתדלות, השתדלות מיינט אז איך טוה א קהלה פאר א זאך וואס קען מיך קאווערן בדרך הטבע, און נישט ווארטן אויף ניסים. פון אנדערע זייט אבער ווייסן אונז אז. אז עס שטייט אין ספרים וואס די השתדלות איז נאר ווייל דער אייבישטער האט געהייסן טוהן השתדלות, די השתדלות מצד זיך אליין האט נישט אין זיך קיין שום תוכן, נישט די השתדלות ברענגט די פרנסה, סאו וויאזוי ארבעט די צוויי זאכן? סאו איך האב געהערט א גוטע ענעקדאוט צו קענען אביסל מסביר זיין די קאנצעפט פון השתדלות, עס איז געווען אמאל א טאטע א גרויסע עושר, נישט קיין איד, און ער האט געהאט א זון א אכצן צוואנציג יעריגע, און דער זון איז געווען זייער א פוילער מענטש, און ער איז געלעגן אין בעט א גאנצע טאג, אויפגעשטאנען שפעט, ער האט גארנישט געטון, ער האט גארנישט געוואלט טון אין זיין לעבן, און זיין טאטע האט אים געוואלט אמאל, האט אים געוואלט קויפן א, לויט זיינע השגות איז געווען א פרעזענט, הייסט א לעמבארגיני, זייער א טייערע קאר, און עס הייסט א גרויסע מתנה, און דער טאטע האט עס געוואלט געבן פאר די זון, אבער דער טאטע האט נישט געוואלט געבן סתם אזוי, איז ער געגאנגען צו איינעם פון א גוטע חבר און ער פרעגט אים וואס זאל איך טון, איך וויל געבן פאר מיין זון א מתנה אבער ער דעזירווד עס נישט, ס'קומט זיך אים נישט און איך ווארט נאר מיין זון זאל עפעס טון איך זאל אים קענען געבן די מתנה. איז טייטש עס אזוי, יעדע פעולה וואס די זון וואלט געטון, למשל ארויסגיין פון בעט, אויפשטיין אין צייט און טון עפעס מיט זיין לעבן, וואלט אים געברענגט אזא שפע וואס ער האט קיינמאל נישט גע'חלומ'ט פאר דעם.

השתדלות, נאר די השתדלות וואלט נאר געוויזן פאר זיין טאטע אז אז ער איז א כלה ראוי צו מקבל זיין די מתנה. איז טייטש איז אזוי, בעצם השתדלות מיינט אז א מענטש גרייט זיך צו זיין א כלה מכן צו באקומען ברכת השם. איז טייטש אזוי, די כלה וואס איך מאך זאגט מיך נישט צו עס זאל ברענגען רעזאלטס, אבער ס'זאגט צו. אז ווען די רעזאלטס דארפן קומען וועל איך זיין רעדי צו מקבל זיין, למשל אז א מענטש וויל האבן א סערטען אמאונט כך וכך און ער מאכט אויף א סטאר און בדרך הטבע די סטאר קען נישט ברענגען קען נישט אריינפיטן דארטן אזוי סאך מענטשן און זאכן וואס ער פארקויפט איז נישט גענוג צו ברענגען די אמאונט וואס ער דארף איז איז דארף ער פארגרעסערן זיין סטאר, די פארגרעסערן די סטאר זאגט אים נישט צו אז ס'גייען קומען מער מענטשן. אבער ס'זאגט צו איר איין זאך אז אויב ס'גייען קומען מער קלייענטס גייט ער עס קענען גייט ער זיי קענען האנדלען און די זעלבע זאך א מענטש אויכעט סאו סאו וואס האב איך געטון בין איך געגאנגען בעצת ידידים ומשפיעים בין איך געגאנגען לערנען א פאך בין געגאנגען לערנען קאוטשינג מענטל קאוטשינג ווי מ'רופט עס און און דאס איז געווען די חלק פון השתדלות צו טון. צו אויסנוצן מיינע כשרונות וואס די אייבערשטער האט מיר געגעבן און קענען העלפן מענטשן, און איך ווייס אז ווען איך וועל טון מיין השתדלות בין איך יעצט א כלי מוכן צו באקומען די ברכה וואס די אייבערשטער האט מיר געשיקט, ווען ס'וועט קומען, וויאזוי ס'וועט קומען, וויפיל עס וועט קומען, ווייס איך נישט, אבער איך ווייס אז איך האב געטון מיין השתדלות, סאו דא קומט בעצם די חלק פון אמונה. דאס הייסט די השתדלות איז אזוי ווי מען האט גערעדט, איך דארף מיך מאכן פאר א קהלה, די אמונה איז אז איך גלייב אז ווען איך וועל טון מיין השתדלות וועט די אייבישטער שיקן די שפע וואס ער וויל מיך געבן, וואס מיינט בטחון? איז השתדלות און אמונה האט מען געשמועסט, אמונה איז טייטש אין קאפ, אז איך גלייב, איך גלייב אז די אייבישטער גייט מיך שיקן די שפע אויב איך טו וואס איך דארף טון. בטחון מיינט א רואיגקייט, טראסט, אז איך האב א מנוחת הנפש, דאס אז איך ווייס אז דער אייבערשטער גייט מיך געבן וואס איך דארף און ער גייט מיך אנפילן מיין קעלע, דאס ברענגט מיך צו צו מנוחת הנפש, דאס ברענגט מיך צו צו בטחון, אז איך טראסט דער אייבערשטער, און איך האב א רואיגקייט אז אז וואס דארף געשען וועט געשען. און ממילא דאס קאנעקט זיך צו וואס מ'האט גערעדט אין די פריעריגע שיעור אז מענטשן פרעגן ווי אזוי קען מען עס טון, איך וויל טאקע, איך דארף האבן געלט, איך וויל קומען פון א פלאץ פון א משפיע נישט פון א מקבל, אבער ווי אזוי טו איך עס, ווי אזוי טו איך די זאך, וואס דארף איך טון כדי די זאכן זאל געשען, למעשה איך דארף דאך האבן געלט, איז איז אזוי ווי גערעדט איז איז איז אלעס בעצם פאנגט זיך אן אין קאפ, ס'איז א געוויסע מיינדסעט וואס א מענטש דארף פארשטיין די קאנצעפט אז ס'ארבעט מיט השתדלות, אמונה און בטחון. יעצט וואס דארף א מענטש טוהן, אזוי ווי מיר האבן גערעדט אין די פריעריגע ווידיאוס, מען דארף מאכן א חשבון ביי זיך, וואס זענען מיינע כשרונות, וואס זענען מיינע יכולת, וואס האב איך ליב צו טוהן, וועלכע זאך פון די זאכן וואס איך קען און איך האב ליב צו טוהן, זענען מענטשן גרייט צו צאלן פאר דאס? און און וועלכע בעיקר וועלכע זאך האט די וועלט א צורך און וואס קען די וועלט בענעפיטן פון מיך? און ממילא אז ער ווייסט די זאך זאל ער טון געוויסע פעולות אין די ריכטונג, דאס מיינט השתדלות, איך טו געוויסע פעולות וואס. בדרך הטבע ברענגט מיך צו צו העלפן אנדערע מענטשן און ס'העלפט מיך ארויסצוברענגען מיינע כשרונות און ברענגען מיינע קעפעביליטיס מהכח אל הפועל און פון דא ברגע וואס איך טו וואס איך דארף טון פון דא און ווייטער גלייב איך אז די אייבערשטער גייט טון וואס ער דארף טון ממילא האב איך די רואיגקייט וואס דאס איז די בטחון הצלחה.